Ṭakrang in chawva ngei kum caah ka luat deuh lai, luat deuh hnga tiah i ruat hlah. Zeicahtiah hi bantuk caan hi daite i na um ko ahcun Judah mi hna caah hin himnak le luatnak cu hmun dang le kaa dang in a chuak ṭhiamṭhiam ko lai. Sihmanhsehlaw nangmah le na pa innchungkhar hna tu kha nan thi lai.

Judah miphun a si i Babilon mi hna Israel mi nulepa tilim cu sal rak si lioah rak chuakmi a si tikah a nulepa kha Persian nih Babilon kha von tuk tikah Babilon a thi liopi ah nulepa nih nulepa he sal sal

Zei bantuk cun kan rammi ca siseh, hika i Malaysia tuslami hna kan unau hna ca siseh, kan si khawh dawh te khan cangnak in pawm ko hna usih timi kha pakhatnak ah hun chim ka duh. Cun kan himnak ah Jonah tuan bia in seh. Jonah cun an theih dih cu bantukin a ngan pakhat ah khan a me a me pakhat ah khan a kual a me pahnih ah kan timi cu Nineveh khualipi ah cun va kal tuah. Atu ah hin va kal law an ṭhat lonak an ṭhat lonak nih khua an ṭhat lonak nih khan a cerh in a ka cerh timi an sualnak i ngaihchin an seh timi kha Jonah kha Pathian nih Nineveh khua khan kal ding in a fial. Hi a fial tikah

Jonah he Pathian nih a fialmi a minung sinah ai rinh ruangah Pathian i bochan loin minung sinah ai rinh ruangah khan Nineveh khua a kal ngam lo khan Tarsuk khua lei khan a kal i tikhan thitsa le tilet nih a dawi tikah thitsa le tilet nih a dawi tikah khan lawng cawngtu pawl nih van hloh tikah ah keimah ruangah si ka ka cawi u law rili chungah ka paih ko u ti tikah rili sung cun an van paih tikah thitsa le tilet cu a dai Mi chungah van pei tawk zeidah cang kan ti siah cun ngapi ngapi nih a dawt ngapi nih a dawt i ngapi pa chungah phak ah hin Pathian sinah ngaihchih in thla a cam. Aw, Bawipa ka ngaithiam ka sual. Na ka tinhmi khua ah kal loin na ka tinh lo piak na ka tinh piak lomi khua ah kal caah a si timi sual ngaihchih in thla a cam i ngapi pa chungin Pathian nih a chah ṭhan ka ngapi kha

Kan zam tikah hin zeitindah a kan dawi? Thinphannak nih mah an dawi ma? Ṭihnak nih mah an dawi ma? Asiloah zei bantuk nih dah an dawi? An dawimi chungin na zam ko maw? Pathian kut chungin mi zeihmanh kan zam kho lo. Lim kut cun Jonah zong hi a zam kho lo. A zam kho lo i na pipa chungah khan na pipa chungah um law a man pahnih a tanglei ah kan kan hmuh ṭhanmi cu sual ngaihchin thla tam in te ka thla tam nak thau ni khan zapi ni khan aliang an chwa kha se chen ni khala chino re tu ne ka voi mi na khan ni re khol kan akal timi ta ko zu be min tuk zu nang le kai som ni ting kan nun nak a pathian kun chung nan kan zam thong lo Minung cu sualpan ah a khatmi minung lawngte kan si, miding ahohmanh mitling kan um lo. Sihmanhsehlaw kan tlin lonak kha i hmuh in, kan chambaunak kha i hmuh in, Pathian sinah sualngaihchih in thlacam hna u silaw cawhnak bantukin Pathian na ngeihchunmi kan si ve ko lai timi kha

ka chimnak in a lung ai thleng i Siangpahrang ka kal la tiah ral ṭha tein a miphun caah thih a thih hnu hnu tein Siangpahrang ka kal la ti ral ṭha in an dir i thla a cam i a thlacamnak thawngin an khualipi zong cu an nam thlacamnak nih a hei tei khawhmi cu kan ral hna zong kha a hei daihter himnak le nunnak kha

Cangku tein kan tinmi rian ah lungram tein cohlang ko hna usih. Thiam le thiam lo kha cu ai thei dihmi lawngte kan si ko ee. Hohmanh kha chim ruangah hin Pathian nih thawngtha chim hi sisehlaw cu nangte kei te hi cu thawngtha chim cu sim loin a sin i thlacam hmang ding hmanh hi kan si lo. Sihmanhsehlaw kan thiam lonak cungin khan i thehthiam bu tein mah Pathian bia caan pahnih te kan rel caan a relmi nang kha sunglawi tu hrimhlen an timi kha van chim ding a si tuan can ah kan chim khawh tawk cu civil cu siseh law a ṭha min kan in cun Pathian nih a thar in sualnak kan kap piak ko seh kan hmu ko